Helo a chroeso mawr i chi taro gyda Nia. Heddi ni'n mynd i wneud darlleniad bach neis ar gyfer chi sy'n edrych am gariad ar y foment, ok? So ni'n mynd i edrych ar beth chi wedi dysgu am gariad yn, yn y gorffennol, beth yw egni heddi, beth yw'ch egni chi ar y foment, a beth yw'r egni sy'n dod mewn i chi? Pwy yw'r cariad un sy'n dod mewn i chi nesa? Gadewch ni ddechrau. Fi'n defnyddio dec y môr heddi. Nawr mae'r cerdie yma, achos bod nhw'n achos bod nhw i wneud â dŵr, a mae dŵr i wneud â emosiwn, fi wedi penderfynu defnyddio'r dec yma hi, i chi heddi. Felly, ysbryd, allwn ni please cael... Neges i'r casgliad sydd gyda ni yma heddi, y bobl lyflu yn sy'n gwylio heddi. Allwn ni please cael neges am beth maen nhw wedi dysgu o perthnasau yn y gorffennol? Beth maen nhw wedi dysgu, please? A chi dysgu, oce, okay, marchog y ffin. Ok. Ok, so marchog y ffin yw egni'r gorffennol. Gem ni'r gweddill ma, so ni ewn ni drwyddo fe. I chi. Gewn ni'r egni nawr, please. Beth yw'r egni nawr i'r pobl lyflu sy'n gwylio heddi? Beth yw'r egni nawr? Yr egni nawr, rhaid yw'r dau o gleddyf. Mae'r dau o gleddyf yn gweud bod penderfyniad gyda chi wneud. OK, so gydfyn ni hwnna fyna. A gewn ni please ysbryd... Gewn ni please egni'r dyfodol. Pwy egni cariadus sy'n dod mewn? Pwy o'r cariad newydd falle sy'n dod? O, a mae hwn mae'n dymas. OK, yr as o ffyn. OK, Dwi chi'n tyfu gyda'r cerdyn yma. Oce, okay, gewn ni olwg ar y dyrlleniad nawr. Oce, okay, so mae'r cerdyn yma, y marchog o ffyn, yn gweud wrtho fi bod chi wedi bod mewn cariad o'r blaen. Mae'n gweud wrtho fi bod y perthnasau chi wedi cael o'r blaen yn intens iawn, oce? Okay? A mae lot o... Um, maen ma nhw'n ma nhw symud yn gyflym, maen nhw'n symud falle rhy gyflym, falle weithiau, oce? Okay? Um, chi'n cwmpa mewn cariad eitha hawdd uh, i fi'n cael o'r carden yma. A gyda'r perthnasau chi wedi bod mewn o'r blaen, um, mae pasiwn mawr wedi bod yn y perthynasau a fel fi'n gwybod, maen nhw wedi symud mlaen yn gyflym, okay? a falle bod nhw wedi llosgi mas yn y diwedd, falle bod nhw wedi symud rhy gyflym, okay? a y gwers wedyn ni o'r cerdyn yma i chi mewn cariad ar y foment yw bod eisiau chi cymryd cam nôl, okay? mae eisiau chi gadael i pethau ddigwydd, yn araf a dim trial hasti pethe gyda'r person i chi gyda ni'n mynd i fod gyda nesa. Ok? Pidwch hasti pethe fi'n cael o'r carden yma. So yn y gorffennol, chi wedi falle hasti ac a cael falle perthnasau sydd wedi bod yn byr dymor, Oce, okay, maen nhw wedi bod yn, maen nhw wedi bod yn gret. Oce, okay, chi wedi joio nhw, ond maen nhw wedi bod yn byr dymor a maen nhw wedi llosgi mas ti'n mynd bach. So mae eisiau chi gymryd, gymryd cam nôl a arafu pethau, oce, okay, gyda'r perthynas newydd sy'n dod mewn i chi, neu'r perthynas chi jyst mewn i nawr, yn dechrau nawr, oce? Okay? Mae'r cerdyn yma y dau o gleddyf yn gweud wrtho fi bod chi ar grosffyrdd ar y foment. Mae dewis gyda chi'n neud, oce? Okay? Felly bod hwn yn dewis anodd i chi, achos chi wedi bod trwyddo pethau yn y gorffennol. A mae fe wedi gwneud chi feddwl, o, ysgwerth wneud hwn, ysgwerth disgwyl am gariad, ysgwerth edrych am gariad nawr. ok? Dim ond chi all wneud y penderfyniad yna, gyda'r cerdyn yma, ok? Os maen nhw'n ddewisiadau hawdd, ok? Os dim dewis hawdd dych chi'n mynd yn, ond mae rhaid chi wneud y dewis. A mae'r cerdyn yma'n gweithio fi, achos mae'r cleddyf i gyd am beth di'r meddwl, meddwl yn glir, um, cael eglurhad am bethau, ok? So mae rhaid chi, mae rhaid chi edrych ar hwn, mewn ffordd clir a defnyddio'ch pen, ok? So falle bod cwbl o bobl wedi dod mewn i'ch bywyd chi a chi wedi penderfynu p'un chi moyn mynd am, p'un chi moyn gweld fel mae'r perthynas yn tifu, ok? Neu falle bod chi hyd yn oed yn meddwl, o, oh, nhw gwi moyn perthynas arall. Fi wedi bod trwyddo cymaint o berthnasau sydd jyst wedi llosgi mas. Smo fi moyn mynd trwyddo hwnna eto, ok? Ond weda wrthoch chi, mae eisiau chi wneud y penderfyniad, oce, okay, o'r pen, oce, okay, eich meddyliau sy'n bwysig fan hyn. Ond pidwch cellwn i pethau'r gorffennol sbwylio beth gall ddod i chi yn y dyfodol, oce. Okay? So, os ych chi mach ar y ffens yn meddwl, o, dwi'n mynd i fynd am hwn neu dwi'n mynd i fynd am honna, pidwch cael eich rhoi off gyda beth chi 'di wneud yn y gorffennol, oce? Achos mae'r dyfodol yn ddisglair i ddod i chi, oce? So os ych chi ar groesffordd, jyst meddyliwch, reit, beth sy'n well i fi nawr ar y foment, oce? Nag ych chi cweit yn gwybod le sy'n fynd ar y foment, ond meddyliwch o'r pen gyda hwn, a meddyliwch, reit, beth sy'n iawn i fi nawr? A yw'r person un, felly sydd wedi dod mewn i'ch bywyd chi, a yw'r person yna'n iawn i fi? Okay. OK, mae as y ffyn yn gweithio fi. OK, bod pethau cyffroes i ddod i chi. OK, mae sparc newydd yn dymu mynd yn. Falle gwrddwch chi rwy'n, neu falle bod chi wedi cwrdd â rwy'n yn, yn ddiweddar, sydd um, mewn uh, maes creadigol, falle bod chi mewn grŵp creadigol, falle bod chi mewn cwr, falle bod chi'n gwneud prosiect yn y cymuned, okay, rhywbeth creadigol, falle bod, bod chi'n sgrifennu cynnion, falle bod chi'n um, gwneud celf, okay. Allech chi gwrdd â rwy'n drwy fynd i dosbarth celf neu um, ymuno â grŵp newydd fel cwr Rhoi rwpsi neu rhywbeth creadigol, ok? So, edrychwch mas am pobl sy'n greadigol, pobl sy'n um, falle gyda chi mewn grŵp i chi mewn ar y funed, achos mae'r cerdyn yma yn dod â, dod, dod â sbarc newydd mewn i chi, ok? Pidwch troi fel awr. Os ych chi ar y ffens ar y foment, os nag ych chi'n gwybod pen ei fe mlaen ar rhywbeth neu byd o, mae'r cerdyn yma yn gweithio chi, cerwch mlaen, Achos mae rhywbeth rili cyffroes o'ch blaen chi, a mae rhywun cyffroes, ok, yn dod mewn i'ch bywyd chi, ok. Mae pasiwn gyda'r gyda ffyn, ok, achos um, y tân sy'n rheoli'r ffyn. Felly, ta pwy yw'r person un sy'n rhywun eich bywyd chi, maen nhw'n mynd fod llawn tân, ok. A gallai fod y perthynas yn, yn really, really gyffroes i chi, oce? Okay? Mae'r cerdyn yma hefyd yn, yn siarad am tyfu, oce? Okay? So chi'n tyfu rhywbeth, allwch chi dyfu rhywbeth o'r newydd fan hyn gyda'r person hyn sy'n dod mewn i'ch bywyd chi, oce? Okay? Wedyn ni wrth y darllenad yma, mae rwy'n yn dod, boes, a maen nhw'n berson sy'n mynd i Mynd i ddod â lot o hwyl a sbri a mae hwn mynd i fod yn berthynas cyffroes i chi, oce? Okay? So drychwch mas am y person yma. Beth wna i nawr yw cael tymed bach fwy o eglurhad ar y cerdiau yma, oce? Okay? Gyda, gyda deck traddodiadol Rider-Waite Smith yma. Fi'n hoff iawn o'r deck yma. Mae'r deck yma wastad yn rhoi negesion negesion clir a positif i fi, fi'n fi gweld. Hefyd gyda'r cerdyn yma, gallech chi fod yn cael neges, oce? Okay? Gallai fod neges yn y trwth rhywun. Felly bydd rhywun yn textio chi, neu hala e-bos neu beth i chi, oce? Okay? Gall neges ddim mewn wrth y person yma, felly hyd yn oed cyn bod chi'n cwrdd â nhw, oce? Okay? Neu felly bod chi'n cwrdd â'r person neu'n ar-lein. Oce? Okay? So cadwch pob opsiwn ar agor. Os ydych chi'n timlo sbarc, dyna beth sydd eisiau chi ddilyn, oce? Okay? Right, oce. Okay. Gewn ni plîs ysbryd es er eglurhad ar yr cerdyn egni'r gorffennol plîs eglurhad ar marchog y ffin a ni'n cael y... O, rai, oce. Okay. Pedwar o bentacle, oce. Okay. Pedair cinog. Ok. Mae'r cerdyn ma'n gweithio chi bod chi'n dyla, dyla ar rhy dyn i rhywbeth, ok? O di mwyn gallu siarad am arian, ond mae fe gallu siarad am unrhyw beth yn eich bywyd chi, ok? Chi'n dyla arno rhy dyn i rhywbeth, ok? Mae eisiau chi adael y gorffennol i fynd gyda'r cerdyn yma, ok? Achos chi wedi bod trwyddo pethau yn y, yn y gorffennol, Fi'n credu bod yn rhoi neges i chi, fi'n timlo bod e'n rhoi neges i chi bod y perthynas nesa hyn chi'n mynd i gael mynd i fod yn wahanol. Pidwch wneud yr un peth a nethoch chi tro diwetha. Newch bethau'n wahanol trwy hyn, oce? Okay? A pidwch dala ar i beth o'ch chi arfer wneud o'r blaen yn y gorffennol. So fel o'n i'n gweitho chi ar y dechrau, arafwch lawr tyma bach, oce? Okay? Pidwch mynd all guns blazing, oce, okay? mewn i'r uh, mewn i'r perthynas nesaf, yn cymrwch bethau'n araf. Achos bydd gewch chi mas o fe os gymrwch chi bethau'n araf yw rhywbeth ffantastig, oce? Okay? A positif iawn. So pidwch, pidwch dalaru beth oedd da chi yn y gorffennol. Os oes pobl o'r gorffennol yn dod nôl mewn i'ch bywyd chi, wedyn ni, Gadewch nhw fod, oce? Okay? Gadewch nhw fynd. Ac mae'n amser i chi'n aru symud mlaen i'r sbarc newydd un sydd gyda chi'n dod, oce? Okay? Gawn ni eglurhad ar y ddau gleddyf, please, ysbryd. Eglurhad ar y ddau gleddyf, egni'r foment. Oce, okay, mae gyda chi'r pimp o ffyn rhwng ffordd wyth. Okay. Mae'r pimp o ffin, os yw e rhwng fel un, yn meddwl bod cystadleuaeth neu um, rwy fath o imbalance fach yn mynd mlaen, oce? Okay? Ond os mae'n troi fan hyn, mae fe'n meddwl bod chi'n dod drwsto hwn, so wedyn ni bod dim cystadleuaeth gyda chi. yn yr penderfyniad un sy'n rhaid chi wneud. Pyn ei bod dim cysylltiad â chi gyda'r person un chi'n mynd i gwrdd â, gallai fod hwnna'n bosibilrwydd, oce. Okay. Ond sy'n dim cystadleuaeth gyda chi nawr, oce. Okay. Chi sy'n ar dewis yma. Mae fel lan i chi beth i chi'n neud nawr. A dim eisiau chi feddwl o mae cystadleuaeth mewn mlaen mynd hyn, felly bod dwy neu dri person a diddordeb yn y person hyn. ar Spark. Ond na, gallwch chi gymryd eich amser i wneud y penderfyniad, achos dim cystadleuaeth, oce? Okay? So cymrwch eich amser a pidwch becso am cystadleuaeth. Achos ar diwedd y dydd, os oes rwy'n i fod i chi, byddan nhw i chi, oce? Okay? Dyw, dyw ysbryd y gofod, ty beth chi'n moyn galw fe, ddim yn dod mewn ar rhywbeth sydd yn fod i chi, ok? Pyn y taw i ddysgu gwers yw hwnna, neu i byw eich bywyd gore posib, ok? So, mae amser da chi'n neud y penderfyniad, a sy'n sy'n cystadleuaeth fan hyn, ok? Mae'r person yma i chi os i chi moyn nhw. Os i chi'n penderfynu mynd amdanyn nhw, maen nhw'n i chi, ok? Gewn ni mach fwy o eglurhad, please, ysbryd ar... cerdyn yr as o ffyn. Pwy'r person nes i mewn? Pwy'r person nes i mewn, ysbryd? Beth maen nhw fel? Pa fath o bers... O, oh, a mae dwy garden fi dod mas. Mae rhaid fi fynd â nhw, bwys. Mae rhaid i fi fynd â nhw. Oce, okay, beth sydd dyn ni? Oce, okay, gwas y cleddyf a Brenhines y gwpane. Nawr den, oce, okay, so mae'r ddoi mae'n eglurhau y cerdyn mae ar as o ffyn, oce. Okay. So mae'r sparc gyda chi yn yr as o, o ffyn, oce. Okay. Nawr den, gyda gwas Gwas y cleddyf. Be sy'n dod mewn i chi nawr yw rwy'n si a um, meddwl clir, maen nhw'n gwybod beth maen nhw moyn, okay? mae eisiau chi wybod beth i chi moyn hefyd, okay? maen nhw'n berson gydag egni ifanc, okay? maen nhw'n berson enthusiastic, oce, maen nhw, maen nhw really moyn hwyl, maen nhw moyn joio gyda chi, oce, a maen nhw, maen nhw'n glir am beth maen nhw moyn gyda chi o'r dechrau, oce, a mae eisiau chi fod yn glir gyda nhw. Mae'r cleddyf yn siarad am clirdeb, um, eglurhad am bethau, oce, gonestrwydd, um, meddwl o'r, o'r meddwl, nag i'r galon, oce. So, Mae'r gwas yma'n dod â neges dda i chi am y dechreuad newydd hyn, ok? Mae dechrau newydd yn dod i chi gyda'r person hyn, a mae'n mynd i fod yn ddechrau sy'n llawn hwyl a sbri. Byddwch chi'n timlo, os ych chi'n henach fel fi, ok? Byddwch chi'n timlo fel sy'ch chi'n 16 eto gyda'r person hyn, ok? Gyda'r egni hyn sy'n dod mewn. So joiwch e. Oce, okay, gyda hwnna hefyd, wrth gwrs, mae, gyda, mae gyda ni'r frenhines y gwpanau. Mae'r frenhines yma yn emosiynol, mae... Ond mae'n nabod i hunan, oce? Okay? Mae... Mae'n edrych ar ôl i hunan. Mae'n berson sy'n gariadus, person, person gwir i chalon yw'r frenhines y gwpane, oce? Okay? Mae'n gwybod beth mae'n moyn. Mae'n deall ei hunan. A mae'r cerdyn un yn dymas i chi. Pyn y bod chi'n ddyn neu fenyw, sy'n mots, oce? Okay? Achos yn pob un o'n ni, mae elfennau benywedd a gwrywedd, oce? Okay? So mae eisiau ni balans o'r ddau mas os ellwn ni. A gyda hon, mae hon yn siarad am emosiwn dwfn, oce? Okay? Mae, mae'n deall ei hunan. Mae'n gwybod yn gwmwys beth mae moyn. So mae eisiau chi gymryd y cyfle hyn i weid yn gwmwys. Os ych chi'n dechrau perthynas gyda'r person hyn, gyda'r sbarc newydd hyn, mae rhaid chi fod yn glir o'r dechrau. Mae clirdeb yn hyn, oce? Okay? Mae hwn yn cerdyn o, o, o fod yn glir. Ok. Uh, mae eisiau chi fod yn glir o'r dechrau yn gwmwys beth i chi moyn. Chi yn, chi'n gwybod beth i chi moyn mas o berthynas, ok? So pidwch cweto dim, ok? A pidwch ofni, ok? Dodwch chi mas nawr dechrau. Dy'n goswch bod chi moyn cariad, bod chi moyn um, perthynas dwfn nage jyst rhywbeth rhywbeth sydd wedi bod o'r blaen wedyn ni tyma bach o flash in the pan oce chi moyn perthynas iawn tyma chi moyn perthynas hir dymor chi moyn falle bod chi moyn plant oce mae ma, ma bryn mae'r brenhines yn dod â elfennau benywaidd o rili really moyn plentyn a plant, oce? Okay? A yn emosiynol falle bod chi'n berson sy'n moyn plant a mae eisiau chi fod yn glir o'r dechrau beth chi'n moyn o'r person hyn. Mae nhw'n sparc i chi. Mae hwn yn darlleniad lyflu, oce? Okay? Mae rwy'n rili really lyflu yn dod mewn i'ch bywyd chi mynd hyn. A maen nhw yn berson gall fod gyda chi am flynyddau mawr, oce? Okay? Os nad am byth. ok, gyda'r cerdie yma. Ond mae rhaid chi, please, fod yn glir gyda nhw o'r dechrau, a mae rhaid i chi weid beth i chi moyn, ok? Chi'n gwybod, chi'n gallu stepo mewn i hwn, chi'n gwybod yn emosiynol, yn gwmwys beth i chi moyn. So mae angen i chi siaro'r wybodaeth yma, siaro'r temladau yma gyda'r person newydd hyn sy'n dod mewn i chi. Ok? Ww. Gyffroes, bwys. Oce, okay, i orffen y ddarlleniad, mae, gef... mae cerdio oracl gyda fi fan hyn. Oce. Okay. Cerdio oracl cariad yw rei. So, fi'n mynd i ofyn i'r ysbrydion. Please, ysbrydion, allwch chi please roi neges. Just i orffen y darlleniad yma. I orffen y darlleniad yma i'r grŵp lyflu sydd gyda fi yma heddi. sy felle'n disgwyl am gariad neu newydd ffindo cariad felly a yn gofyn siw mae pethau, pethau mynd i symud mlaen. A rai sy'n wylio am gariad newydd, os neges gyda chi nhw, plîs. A beth sydd gyda ni yw, rhaid cerdyn, mae'n gweud self-indulgence, okay? So mae hwn yn cysylltu tyma bach gyda'r brenhines yma, okay? So, Beth mae fe'n gweud? Mae rai fi ddarllen yn Saesneg i chi. Sori, ac mae'r cyrdiau yma'n Saesneg. Self-worth and value. Time to heal, shadow work a self-appreciation. Nawr, beth fi wedi gweud wrthoch chi trwyddo hwn, oce? Okay? Um, Mae gwerth eich hunan fan hyn mor bwysig. Anne, beth sy'n dod mas gyda frenhines y gwpane, oce? Okay? Gwer hunan werth, oce? Okay? Hunan werth. So beth mae'r cerdyn yma yn gweud yw hunan werth, oce? Okay? Mae rhaid i chi rhoi gwerth i'ch hunan, oce? Okay? Cymerwch amser mas i wella. O hwn, mae'n ma rhaid chi roi, roi hwn i fyn, oce? Okay? Gadewch e fyn, oce? Okay? Mae'n rhaid chi symud mlaen o'r egni yma, oce? Okay? O beth sydd wedi bod yn y gorffennol, a mae nawr amser i chi symud mlaen, oce? Okay? Mae amser i chi wella, oce, okay? eich hunan, Triwch gwerthfawrogi'ch hunan yn fwy, ok? Mae'r cerdyn mae'n gweud. Gwerthfawrogwch eich hunan. Ok? Achos mae'r perthynas newydd hyn mynd i fod... Mae eisiau chi fod eich hunan yn y perthynas newydd hyn. Ok? Byddwch eich hunan. a newch yn siwr bod chi'n cael yn gwmws mas o'r perthynas newydd hyn beth i chi rili, really, rili really moyn, oce? Okay? Beth i chi moyn fwy na dim, oce? Okay? So, wel, dyna ddarlleniad positif iawn i chi. Oce, okay? mae cariad, mae cariad cyffroes iawn ar y ffordd i chi bwys os ni gynnu da chi'n barod. Drychwch mas am neges, oce? Okay? Bydd neges yn dod o rwle neu bydd grŵp siop, byddwch chi'n ymuno â neu, neu grŵp i chi mewn ar y funed, byddwch chi'n cwrdd â rwy'n creadigol sy'n llawn tân, oce? Okay? A, a gegni, egni rwy'n ifanc, oce? Okay? Pyn e bod nhw'n ifanc neu'n hen, sy'n ots, mae egni ifanc dyn nhw. Okay? So drechwch mas yna, joiwch y sbarc, a symudwch mlaen a joiwch gyda'r person hyn, ond byddwch eich hunan a byddwch yn onest gyda nhw o'r dechrau am beth i chi moyn o'r perthynas. OK? Diolch yn fawr i chi bawb. Dyna dylleniad lyflu i chi heddi. Gobeithio bod hwnna'n helpu chi. Os yw e, please gadewch neges isod. A os ych chi wedi joio'r darlleniad yma, cofiwch roi bawd lan Tanysgrifiwch a rhoiwch ring i'r gloch fel eich bod chi ddim yn colli darlleniad arall. Tan tro nesaf, edrychwch ar ôl eich hunain a joiwch y berthynas newydd.